א שאלה וואס איז אריינגעקומען א טעקסט וואס ביי די וועי צו שיקן קוועשטענס פאר די פראגראם איז די בעסטע פלאץ ביי עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו אויב דו האסט א קוועשטען וואס דו ווילסט מען זאל דא אדרעסן קענסטו דארטן אריינשיקן א איד פרעגט אזא שאלה טענק יו פאר די לעסענס איך בין פֿיר און צוואַנציק יאר אלט. און איך האב יעצט דשאסט אנגעהויבן מיין צווייטע דזשאב, און ער שרייבט וואס זיין צווייטע דזשאב איז, באט איך מיין אז דאס איז נישט רעלעווענט עכט פאר די קוועשטען, פאר די פאר די וואס אונז גיימיר היינט רעדן. ער שרייבט אזוי, איך האסל אוועק, איך פלאג מיך שטארק, און איך בין נישט די טייפ פון א מענטש צו זיצן אין א אפיס און ארבעטן אין א אפיס, און איך בין אויך נישט קיין סעילסמען, איך בין מער א ארבעטער, און איך האלט אין איין טראכטן וויאזוי קען איך האבן א בעסערע קוואליטי אוו לייף, וואס ס'מיינט איך זאל האבן מער צייט, מער געלט, מער סטעביליטי, מער ענערדזשי, און די געלט און די ענערדזשי זאל גיין פאר מיך און נישט פאר מיין באס, און איך טראכט איך זאל אינוועסטן, אנהייבן צו אינוועסטן מיינע סעיווינגס אין קאמערשל ריעל עסטעיט as soon as וואס אינטערעסט רעיט דראפט, סאו איך קען אנהייבן צו באקומען א וויקלי פעי טשעק פון מיין אייגענע ארבעט, די שאלה איז ווי שנעל קען איך זען די ריזאלטס און ווי פאנג איך אן? כ'האב זייער ליב די שאלה און כ'האב די טשולס צו ענטפערן די שאלה ווייל איך באקום אסאך מאל שאלות וואס איז זייער סימילער צו דעם און געלייט שטייען און בעטן פאר הדרכה זיי ווילן זייער שטארק מצליח זיין און זיי דארפן איינער זאל זיי גיידן וויאזוי עס צו טון און וועגן דעם וויל איך דאס אדרעסן ווייל איך ווייס אז זייער אסאך פון די ליסענערס דא זענען אין די סיטועשן, סאו לאמיר דאס אדרעסן. פאר איך גיי דאס אדרעסן וויל איך ענק נאכאמאל דערמאנען אז אויב ווילסטו באקומען אפדעיטס און לעסענס איבער די אפשענס מארקעט גיי צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאק, סי-עיטש-עי-איי-עם-אי-קעי-עס-טי-אי-איי-ען דאט קאם פארווערד סלעש BLOG, ווער ס'סובסקרייבט זיך דארט וועט באקומען א אימעיל בעזר השם ווענעווער ס'גייט זיין א נייע לעסען ארויפגעלייגט, און ס'גייט זיך אנהייבן, ס'וועט זיין זייער קאנסיסטענט, איך וויל פשוט אנהייבן אין א צייט וואס איך קען עס אנהייבן צו גיין מיט א פעסטקייט איינס נאכן צווייטן. לאמיר אריינגיין און מסביר זיין, ענטפערן, וואס איך מיין אז איז די ריכטיגע זאך וואס די הרב ר' טווענטי פאר יער אולד מוזט הערן. און הלוואי וואלט מען עס געטיטשט אין ישיבות, הלוואי, עניוועי, לאמיר רעדן אזוי, ס'דא א כלל, א מורא'דיגע כלל, און איך האב געזען מענטשן וואס זיי האבן מצליח געווען ווייל זיי האבן זיך געסטיקט צו די כלל, און נישט נאר זיי האבן מצליח געווען, נאר זיי האבן עוואוידעד יערס אוו סטראגל, לאנגע יארן פון זיך מוטשענען, ווייל זיי זענען געגאנגען מיט די כלל, און די כלל איז אז מען נעמט א רבי, מען נעמט א רבי ברוחניות דארף א מענטש האבן א רבי דארף פונקט אזוי א מענטש האבן א רבי בגשמיות, אין יעדע איינציגע זאך אין די וועלט וואס דו ווילסט מצליח זיין, יעדע זאך, האסטו צוויי וועגן וויאזוי דו קענסט דאס טון, איין וועג איז גיי דורך די סטראגלס, גיי דורך די עליות און ירידות, די אפס און דאונס, פיגער עס אליין אויס, ביי די וועי, רוב זאכן וואס איך האב געטון האב איך אזוי געגאנגען, איך האב אליין געדארפט אויספיגערן זאכן, נישט כ'האב געדארפט, אזוי איז געווען די מציאות, אסאך מאל האב איך גענומען שארטקאטס און היינט צוטאגס כמעט אייביג נעם איך שארטקאטס. וואס איז די שארטקאט וואס איך נעם? ווען דו ווייסט וואו דו ווילסט אנקומען, דו ווייסט זייער שטארק מיט א קלארקייט דו ווילסט זייער שטארק עפעס, איז די ערשטע פאוקעס דארף זיין וואו קען איך נעמען א רבי וואס ער זאל מיך אויסלערנען אנצוקומען צו דעם. אויב איז עס די ריעל עסטעיט מארקעט, טריי צו נעמען א רבי וואס האט שוין מצליח געווען אין די ריעל עסטעיט מארקעט. וועסטו מיך פרעגן וואו טרעף איך א רבי? יא, ס'איז זייער א גוטע קוועשטן. און די ענטפער איז נישט אייביג פשוט, נישט אייביג פלעין ווייל דו מאכסט אפ אז דו גייסט טרעפן א רבי גייסטו טרעפן א רבי, באט דאס דארף זיין די פאקוס, וויאזוי קענסטו נעמען א רבי? יעצט איך וויל דיר זאגן, זייער אסאך מאל די סיבה פארוואס א מענטש טרעפט נישט די ריכטיגע רבי דיך צו העלפן אין דעם איז, ווייל דו ביסט נישט גרייט ארויסצוגיין פון דיין קאמפארט זאון, אסאך מאל פעלט עס אויס צו נעמען מענטשן פאר לאנטש, אסאך מאל פעלט עס אויס צו העלפן פאר א צווייטן עפעס, אסאך מאל פעלט עס אויס סימפל זאך ווי גיין ארויסגיין פון דיין אומבאקוועמליכקייט און פרעגן יענעם וואלסט געמיינט מיך צו געבן אפאר מינוט מיך אויסצולערנען עפעס? און אזעלכע מינע זאכן, אבער דאס דארף זיין דיין פאוקעס, אויב דו ביסט דאס נישט גרייט צו טון איז די אלטערנאטיוו פון דעם די אנדערע אפשן איז זאלסט דיך אליין פלאגן, און דאס קען זיין סאך סאך סאך שווערער, דארפסטו אפמאכן וואס ווילסטו ענדערש, ווילסט ענדערש דורכגיין די שוועריגקייט פון מאכן א פאון קאל וואס דו ביסט נישט באקוועם צו מאכן, אדער דו ווילסט ענדערש דורכגיין די אומבאקוועמליכקייט פון חס ושלום פארלירן געלט, דורכגיין זייער שווערע זאכן דורכ'ן אנזעצן מיט דיעלס וכדומה וכדומה, ווער רעדט נאך א שוועריגקייט חס ושלום אנצוזעצן מענטשנ'ס געלט, איז די ערגסטע וואס ס'קען זיין, אבער די אומבאקוועמליכקייט פון קאלן איינעם, רוב מענטשן קענען באשטיין צו העלפן, אבער מענטשן דרייען זיך ארויס פון מענטשן ווייל זיי ווייסן אז רוב מענטשן זענען נישט סיריעס, רוב מענטשן זענען פלעין דא צו וועיסטן א צווייטנס צייט, דו זעסט א איש מצוה און דו קאלסט אים אן, האלא, אפשר קען איך זיצן מיט דיר אמאל פאר א שעה? טראכט ער גראד אז דער מענטש איז נישט סיריעס, פארוואס? ווייל ער איז שוין געזיצן מסתם פינף מאל מיט אנדערע מענטשן און סך הכל באדעם ליין האבן זיי פארברענגט זיין צייט און זיי האבן קיינמאל גארנישט געטון, סאו ס'דויערט אביסל ביז דו גייסט באקומען א טראסט ביי יענע מענטש אז ער זאל וויסן אז דו ביסט סיריעס, דו מיינסט עס זייער אמת'דיג, אקעי? סאו ס'גייט דאס דורך. פאר השנית, דו זאגסט אין דיין מעסעדזש. וואס דו האסט געשיקט אז דו האסט דו טוסט א דזשאב און דו ווילסט זייער שטארק מצליח זיין דורכן אריינגיין אין קאמערשעל ריעל עסטעיט, מיין שאלה פאר דיר איז פארוואס טוסטו די דזשאב וואס דו טוסט וואס האט נישט קיין שום שייכות מיט דיין גאול? אויב דיין גאול איז קאמערשעל ריעל עסטעיט פארוואס זאלסטו נישט טון עפעס וואס ס'גייט דיך ברענגען איין סטעפ ווייטער צו קאמערשעל ריעל עסטעיט? צו דאס מיינט גיין ארבעטן פאר א צווייטן וואס איז מצליח אין קאמערשעל ריעל עסטעיט, וואס דאס גייט דיך אוטאמאטיש העלפן סיי מיט די ערשטע פוינט וואס כ'האב דיר וואס אונז האמיר דא געשמועסט, וואס די ערשטע פוינט איז געווען אז דו זאלסט זיין נאנט מיט איינעם וואס איז מצליח אין דעם, אז דו גייסט ארבעטן פאר אזא קאמפאני אוטאמאטיש גייט דיך עס ברענגען נענטער צו איינער וואס איז מצליח אין דעם, און ס'גייט דיך אריינדרייען אין דעם, וועסט באקומען צוביסלעך עקספיריענס אין געוויסע עריעס אין קאמערשל ריעל עסטעיט, פארוואס זאלסטו נישט דאס טון? סאו, דאס מיין איך אז דו ארבעטסט עניוועי, דו ארבעטסט, יא, דארפסט האבן א אינקאם עניוועי, דיין סעיווינגס ווילסטו עניוועי נעמען, און און און משקיע זיין און אינוועסטן אין קאמערשעל ריעל עסטעיט, טרעף א דזשאב, אבער וואס כ'וואלט דיך רעקאמענדעט זאלסטו אביסל טוישן דיין מיינדסעט, אז ווען דו טרעפסט די דזשאב אין קאמערשעל ריעל עסטעיט זאלסטו נישט אריינגיין אין די דזשאב פון קאמערשעל ריעל עסטעיט, פארוואס זאל איך אריינלייגן מיין גאנצע ענערדזשי פאר יענעם ווען איך קען עס אריינלייגן פאר מיר? דאס קענסטו טראכטן א שטיקל צייט דאון די ראוד, פאר יעצט זאלסטו טראכטן אלעס וואס איך קען טון צו העלפן מיין בעל הבית מצליח זיין, זאל דאס זיין דיין גאנצע פריאריטי, ווייל די וועלט און די עולם העשיה, די עולם הזה, ארבעט אויף אזא וועג אז ווי מער דו געסט פאר יענעם, אלץ מער וועסטו צוריק באקומען פאר דיר, אזוי ארבעט די וועלט. ס'קומט אייביג צו ריקזאכן. די פוינט איז, ס'כמעט נישט מעגליך אז אויב דו ביסט אויף די ריכטיגע פלאץ און דו לייגסט אריין דיין כח דיין מח, דיין ענערדזשי צו העלפן דיין בעל בתּ מצליח זיין עס זאל נישט ערגער צוריק קומען צו דיר. ווי ס'גייט צוריק קומען צו דיר, איך קען דיר נישט ענטפערן. צו ס'גייט זיין אז דיין בעל בתּ וועט דיך געבן א העכערע פּאזישאן, עס זיין פּראמאוטעד אין דיין ארבעט, צו ס'מיינט אז דו גייסט איין טאג אליין ארויסגיין און דו וועסט האבן א גוטע נאמען און דו וועסט האבן אסאך עקספיריענס, וואטעווער, ס'קען זיין אסאך צדיקות ווערן א שותף איין טאג, ס'קען זיין אסאך וועגן וויאזוי ס'קען צוריקקומען צו דיר, אבער די מציאות הדברים איז אויב דו גייסט האבן די ריכטיגע מיינדסעט, מיטן אייבערשטנ'ס הילף גייט עס איין טאג צוריקקומען צו דיר, סאו איך וויל דיך אינקארעדזשן זאלסט טרייען צו פאוקעסן צו טרעפן אזא דזשאב, גיי ארויס, איך וויל נישט דא זאגן ווי דו ביסט, ווי דו ביסט יעצט, ווייל ס'איז עכט נישט רעלעוואנט און ס'איז מער מסתם קאנפידענשאל, אבער גיי ארויס פון דארט, וואס גיי נישט ארויס פון דארט פאר דו האסט עפעס אנדערש, גיי אריין אין א פלאץ וואס ס'אטעמט, קאמערשל ריעל עסטעיט, ס'קען אז דאס איז בראוקערידזש, ס'קען זיין אז דאס איז מענעדזשמענט, וואטעווער, האסט א קאמפאני וויל דיך נעמען, קאנסידער עס, אקעי? יעצט, נאך א זאך, זייער א וויכטיגע זאך, ס'איז דא א קאנצעפט וואס ס'ווערט אנגערופן OPM, OPM מיינט אדער פיפלס מאני. די קאנצעפט פון OPM איז זייער א סימפל קאנצעפט, אז אויב דו האסט א וועג צו מאכן א דיעל און אז דו גייסט אריינגיין אין קאמערשל ריעל עסטעיט וועסטו קענען די קאנסעפט, אז דו האסט א וועג צו מאכן א דיעל מיט אדער פיפלס מאני עסטו אייביג אנקומען מער ווי צו מאכן א דיעל מיט דיין אייגענע געלט, ווייל אויב דו גייסט לייגן דיין אייגענע געלט וויפיל קענסטו שוין אנקומען מיט דיין אייגענע געלט? האסט אפאר טויזנט דאלער, האסט דיין סעיווינגס, וויפיל דו האסט, ס'איז נישט קיין סאך, ס'איז לימיטעד, אבער אויב דו האסט א וועג וויאזוי צו קענען מאכן די זעלבע געשעפטן און דורכדעם וואס דו האסט שותפים אדער דורכדעם וואס דו האסט אינוועסטערס וכדומה אדער פיפלס מאני האסטו אסאך מער אפערטונעטי, דאס איז א באקאנטע קאנסעפט, דאס איז פארוואס ריעל עסטעיט אינוועסטערס אדער אנדערע ביזנעסעס נעמען לאונס פון בענק, זיי טרייען צו מאכן ביזנעס דורך די באנק'ס געלט, סאו די איידיע פון OPM איז אויך אינוואלווד לעווערידזש, לעווערידזש מיינט אויך די זעלבע זאך בעסיקלי, ווענעווער דו האסט א אפערטונעטי צו מאכן ביזנעס נישט נאר פון דיין געלט נאר פון די באנק'ס געלט פון א צווייטנס געלט, דאס מיינט אז דו ביסט לעווערידזשד, אז דו ביסט לעווערידזשד נישט נאר דו האסט אריינגעלייגט אפאר דאלער, לאמיר זאגן אז דיין נעמסט הונדערט טויזנט דאלער, די הונדערט טויזנט דאלער איז נישט די באלק פון דיין אינוועסטמענט, די הונדערט טויזנט דאלער איז נאר אזוי ווי צו האבן אייגענע עקוויטי, צו האבן א דאון פעימענט, אבער דאס געט דיך די זכות, דאס געט דיך די קעפעביליטי, די אפערטוניטי אז דו זאלסט קענען אויך נעמען געלט פון די באנק אדער פון אנדערע אינוועסטארס כדי צו אינוועסטן אין דעם, סאו עס איז אסאך א בעסערע יוז פון דיין געלט צו געבן דיך די מעגליכקייט עס צו נעמען פון א צווייטע פלאץ ווי צו נאר נוצן דיין געלט, דאס ווערט אנגערופן אדער פיפלס מאני און דאס ווערט אויך אנגערופן לעווערידזש, די לעווערידזשד געלט פון א צווייטע פלאץ כדי צו קענען מאכן די זעלבע געשעפט. יעצט די חידוש וואס איך האב געברענגט איז שוין א לאנגע צייט צוריק איז מיר בייגעפאלן אז OPM מוז נישט מיינען נאר אדער פיפלס מאני, ס'קען אויך מיינען אדער פיפלס מיסטעיקס, OPM, אדער פיפלס מיסטעיקס, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער אז דו ווילסט אריינגיין אין א געוויסע פלאץ אין ביזנעס יעדע ביזנעס האט סטראגלס, יעדע ביזנעס האט עליות און ירידות, יעדע ביזנעס האט שוועריקייטן וואס מען דארף דורכגיין ביז מען דערזעהט זיך צו הצלחה, אקעי ס'האט אסאך שבע שני רעה אויף אז ס'קומט שבע שני סובב, ס'איז זייער א א ס'איז פונקט פארקערט ווי ס'איז געווען אין מצרים, יא מצרים איז קודם געווען די זאטע יארן, ווען כ'קען ווען קודם האבן די זאטע יארן אין ביזנעס וואלט גוט געווען, באט דאס איז נישט די מציאות, די מציאות הדברים איז אז מען גייט דורך אסאך אסאך אסאך סטראגל פאר מען קומט אן, גיי פרעג מוצלח'דיגע מענטשן, יעדער איינער טוט דערציילן א אנדערע סיפור וואס ער איז אריבערגעגאנגען ביז ער איז אנגעקומען, אוודאי יעצט זעט יעדער איינער די הצלחה און זאגט wow קוק אן, קוק ווי שיין ער איז מצליח, wow, יא, דאס וועט מען אויף דיר אויך זאגן, איך זאג אייביג, דארפסט אסאך סטראגלען ביז דו ווערסט דאס כח ער, מענטש, אקעי, ווייל וואס מיינט שכוח ער, אה שכוח ער, אה ער איז א אנדערע זאך, ווייל קוק, ער איז נישט דורך וואס איך בין דורך, וואס ווייסטו וואס ער איז דורך ביז ער איז אנגעקומען, רוב מענטשן וואס זענען בני מוצלחים זענען דורך אסאך אסאך שוועריקייטן, יעצט אז דו גייסט אריינגיין אין א נייע זאך, איך וויל דיך טרייען צו העלפן זאלסט נישט דארפן דורכגיין די אלע זאכן, וויאזוי קען איך דיר העלפן זאלסט נישט דארפן דורכגיין די אלע זאכן? דורכן דיך עדווייזן אז דו זאלסט גיין צו OPM, גיי צו אדער פיפלס מיסטעיקס, גיי רעד צו אנדערע מוצלח'דיגע מענטשן און הער וואס זיי זענען דורך און הער וואס צו עוואוידן אז דו זאלסט נישט דארפן דאס אליין דורכגיין ביז דו וועסט זען הצלחה, און די זעלבע זאך מיט די גייסט ארבעטן אין א צווייטע פלאץ איז אויך ווייל די גייסט דארטן זען וויאזוי צו טון זאכן, די גייסט דיך דארטן אויסלערנען געוויסע מיסטעיקס וואס די גייסט דיך לערנען אויף א צווייטע פאזישן ווען די ארבעטסט פאר א צווייטן אן דעם וואס זאלסט עס אליין דארפן דורכגיין, סאו די אלע זאכן זענען זאכן וואס ס'קען דיך געבן א שארט קאט צו בעזר השם מצליח זיין אן דארפן דורך גיין די טעריבל טעריבל שווערע זאכן וואס רוב מוצלח'דיגע מענטשן גייען דורך פאר זיי קומען אן, און ליידער אסאך אירע געבן אויף אינמיטן וועג און זיי זאגן ס'נישט געמאכט פאר מיר. פאר דיר איז עס יא געמאכט, אבער טו עס אויף די וועג וואס כ'האב דיר געזאגט יעצט. אדער גיי ארבעט פאר איינעם, אקעי לאמיר מאכן אסאך הקלות אין צאמגערעדט, אין צאמגערעדט פון דריי נקודות, זוך א צווייטן וואס ער קען דיר העלפן און געבן עצות און געבן הדרכה און ווייז פאר יענעם אז דו ביסט סיריעס, זיי גרייט צו באצאלן געלט פאר דעם אויך, פאר קאנסולטינג, מענטשן וואס פארשטייען אין דעם, וואס דאס קען דיך שפארן א טאן א טאן א טאן מיט עגמת נפש און מיסטעיקס וואס זאלסט נישט דארפן מאכן אליין, דאס איז נאמבער וואן, און אז דאס איז א קאוטש וואס קען דיך העלפן איז עס א קאוטש, אז ס'איז א אנדערע מוצלח'דיגע מענטש אין קאמערשל ריעל עסטעיט איז עס אן אנדערע מוצלח'דיגע מענטש, אז ס'איז א קורס וואס דו קענסט נעמען און ס'קאסט דיך געלט איז עס א קורס, פיין נישט קיין חילוק וואס, מאך זיכער אז דו טוסט וואס דו קענסט צו עוואוידן ווי מער מיסטעיקס ווייל די מיסטעיקס איז די טייערסטע קאסט וואס איז דא אין די זאך, נאמבער טו, עמפלוימענט, אויב דו קענסט טרעפן, און איך פארשטיי פון דיין מעסעדזש, ביסט נאך טווענטי פאר יערס אולד, האסט נאכנישט קיין סאך עקספענסעס, דארפסט נאכנישט האבן אזוי סאך אינקאם, קענסט גיין זוכן א דזשאב אין א פלאץ וואס ס'טוט די זאך וואס דו ווילסט איין טאג טון, זאלסט דיך עס אויסלערנען, און זאלסט מאכן זיכער אז דו ביסט געטריי דארט, און דו טוסט די בעסטע וואס דו קענסט צו העלפן פאר דיין בעל הבית, פאר די ארבעט, פאר די ווארק ענווייראמענט, פאר די גאנצע ביזנעס, וועט דיך עס בעזר השם אויך געבן א שארט קאט צו קענען אנקומען ווי דו ווילסט אנקומען, און דאס וועט דיך העלפן צו נאמבער טרי צו האבן OPM, אדער פיפלס מיסטעיקס, און ס'וועט לעווערידזשן דיין צייט, אנשטאטס אין אריינלייגן די זעלבע צייט וואס רוב נוצליכדיגע מענטשן דארפן אריינלייגן ביז זיי זעען א געוואלדיגע הצלחה, דא העסטו קענען האבן די OPM, אדער פיפלס מיסטעיקס, און דו העסט קענען האבן א שארטקאט צו מצליח זיין בעזר השם. כ'דערמאן דיך נאכאמאל אז דו האסט א שאלה שיק א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און צו באקומען אפדעיטס אויף אפשענס, לעסענס, סעשענס, עניטינג וואס ס'גייט זיין רילעיטעד צו אפשענס וואס איך גיי פאוסטן ווערי סון און מיר טשעמפען אנהייבן גיי צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש